Ninu Cremona, magħruf aħjar bħala s-Sur Nin, huwa wild Għawdxi li ħadem qatigħ fl-oqsma kemm lingwistiċi kif ukoll letterarji, b'kontribut prattiku ħafna fl-għaqdiet tal-Malti, u f'dipartimenti governattivi.
Dottor Antonio Cremona, jew inkella Ninu Cremona kif dejjem għafuh in-nies, kien kittieb li rabat ħajtu dejjem mar-riċerka, mat-tiftix, dejjem bil-kawża tal-Malti u fil-fatt rabat ukoll ismu mal-kawża tal-Malti li l-Malti, lsienna, dejjem jikseb il-post li jixraqlu mhux biss bħala għodda ta' komunikazzjoni soċjali u bħala mezz effikaċi fil-amministrazzjoni kemm ċivili kif ukoll ekkleżjastika hi x'inhi, imma wkoll bħala għodda effikaċi ta' espressjoni letterarja u fuq kollox bħala dik il-katina li tgħaqqadna flimkien biex toħorġilna l-identità kollettiva tagħna l-Maltin. Ninu Cremona kien kittieb prolifiku. Forsi l-iktar sehem li ta lil Malta, l-ikbar rigal li ħalla lil pajjiżna kien fil-qasam lingwistiku. Minkejja li ma kellux dak l-isfond ta' taħriġ u ta' studju formali f'università, imma Ninu kellu dehen u għerf kbir. Fil-fatt kważi waħdu huwa fassal ir-regoli, fassal l-ortografija tal-Malti fuq alfabett li huwa prattiku, huwa etimoloġiku u fl-istess ħin huwa fonetiku. Kien kważi kważi daħal għal dax-xogħol kollu waħdu u il-manwal li kienet ħarġet l-Għaqda tal-Malti Fl-1924 kien kollu kważi t-tarbija tiegħu, fasslu huwa waħdu, u hekk seta' jagħti għodda effikaċi biex il-kittieba kien ikollhom fuq ix jaħdmu u jgħolli l-livell tal-Malti, mhux biss fl-amministrazzjoni tal-gżira, fl-edukazzjoni, fil-qrati, kullumkien, imma wkoll, kif għadna, bħala Għodda letterarja li juri li l-Malti jista' jogħla għal livelli filosofiċi u jinżel fil-fond ukoll għal ċerti ħsibijiet profondi daqs kemm kienet tista' togħla letteratura kontemporanja Ewropea. Barra l-Għinin u kompla jespandi, speċjalment anki daħħal elementi ta' fi żmienu tal-avangwardja, speċjalment fejn kien jidħol l-element romanz tal-Malti, imma mbagħad kien hemm ukoll l-arti kreattiva f'Ninu Cremona. L-ewwel u qabel kollox Ninu Cremona kien poeta. Ma nistax ngħidu li kien poeta primarju, imma l-poeżija tiegħu għandha wkoll id-distinzjoni tagħha Hemm dak l-element riflessiv, l-element romantiku ta' atmosfera kiebja fil-poeżija tiegħu, atmosfera ta' niket, atmosfera ta' solitudni, ta' melankonija, anki ta' ċerta misterjożità. Fil-poeżija tiegħu għamel aċċenn kbir fuq il- l-element Semitiku, il-lessiku tiegħu fil-poeżija ixaqleb ħafna lejn is-Semitiku, l-għażla tal-vokabularju fiha eh, dik il-ħruxija tal-kelma Semitika li ħafna jarawha bħala riflessjoni kważi kważi tal-ħidma tal-art tagħna. Walek jgħidu li fil-poeżija ta' Ninu Cremona hemm ukoll ħafna elementi riflessivi tal-ħajja Maltija. Imbagħad Ninu Cremona kien drammaturgu. Fost id-drammi li kiteb, l-iktar li jispikka huwa Il-Fidwa tal-Bdiewa. Il-Fidwa tal-Bdiewa huwa meqjus bħala l-ewwel eh, dramm letterarju Malti. Huwa dramm epiku pastorali, epiku għax jiġbed il-lema tiegħu mill-ġraja nazzjonali meta il-Maltin fl-era medjevali feudetarja qamu kontra l-ħakkiema tagħhom Don Consalvo Morroi u rafgħu l-piż li weħidhom jifdu lil Malta għal rann ta' 30,000 fjorin. Huwa pastorali għax il-protagonisti tad-dramm mhumiex ġejjin mill-klassi politika jew mill-klassi intellettwali ta' Malta, imma ġejjin min-nies tal-art, mill-bdiewa u s-sajjieda li kienu huma li baqgħu inisslu t-tradizzjoni tal-valuri u ta' dawk ix-xejriet kollha li lilna jagħtuna l-identità kollettiva. Ninu Cremona wkoll kien prosatur, imma kiteb xi novelli, kiteb daqsxejn ta' rumanzett, ktajjen maqtugħa, imma n-novelli tiegħu huma uħud minnhom huma oriġinali oħrajn huma adattamenti. Fin-novelli huwa aktarx konvenzjonali, hemm ċertu element moralista, kultant jispikkaw ukoll dawk il-waqtiet li huma qawwijin. Barra minn dan, Inu Cremona kien folkloristika. Għamel riċerka kbira fil-folklor, fuq elementi diversi tal-folklor tagħna, spiċjalment fejn jidħol ir-riti tal-passaġġ, fejn jidħol it-terminoloġija marittima, l-opri tal-baħar u elementi oħrajn, u l-mertu tiegħu, fil-folklor huwa li mhux biss għamel din ir-riċerka, imma li kien kapaċi jagħmel studju komparattiv u tella' l-element romanz ukoll fil-folklor tagħna, eh, din kienet attitudni xjentifika ħafna, l-istess attitudni bħalma kellu eh, fil-lingwistika. Imbagħad hemm ukoll il-proża, barra l-proża narrattiva għandu s-saġġi, għamel ħafna studji ta' bijografiji, forsi l-iktar bijografija importanti kienet il-bijografija ta' Vassalli li fdieħ mill-isem ħażin li l-istorja kienet rabtet miegħu. Ninu Cremona forsi ma tajniex dejjem il-mertu li jistħoqlu. Baqa' nfakkar f'xi jismiet tat-toroq, għandna wkoll daqsxejn ta' monument nispera li issa jerġa' jitqiegħed jitqiegħed floku. Biss jiena nixtieq li ssir iktar riċerka fuq Ninu Cremona, speċjalment fil-kuntatti li kellu ma' studjużi, ma' skolari barranin, mill-Università ta' Oxford, minn Londra, dwar aspetti differenti tal-Malti. Hemmhekk għad baqa' ħafna lok fejn tista' ssir riċerka u fejn tista' turi kemm dan il-bniedem kellu attitudni progressiva ħafna minkejja li l-istudji xjentifiċi Kienu għadhom fit-torbija tagħhom.
Jitbaħrat kien ma' sħabu xħin bħal bleġġa, għadda jehġem it-triq karru bi ħsejjes kbar ta' magna twahhax, filwaqt li t-tifel, fl-aqwa telfa u ħeġġa ta' logħba jiġri wara sieħbu qasam it-triq b'għajnejh magħluqa. Instemgħet tnewwa' b'daqqa waħda l-għajta ħabbarija tal-għadu, riesaq fl-ajru.